imma fl-istess ħin aċċessibbli għal pubbliku wiesa'. Issa komplu mxu magħna ħa nkomplu il-leġġendi tal-lum.
Dan il-festival ilu għaddej bosta snin, imma xogħol Festivals Malta huwa illi jżomm il-festivals innovattivi kemm jista' jkun biex jappellaw għal dak li qed isir fiż-żmien tal-lum u wkoll jappellaw għal udjenza wiesa' u għall-udjenza tal-futur tagħna.
Mill-Port il-Kbir għal raħal ġdid, il-Belt Valletta fuq u taħt l-art. Dawn huma uħud mill-isfond tal-edizzjoni tal-2023 tal-Festival Internazzjonali tal-Arti. F'din ir-rokna se nagħtu ħarsa lejn x'qed jippreparaw għalina Festivals Malta. Ħalqu ħajnejkom, ħalqu ħajnejkom. Uħdu nifs kbir il-ġewwa.
Aħna naħdmu ħafna fuq il-proġetti biex ikunu jappellaw għall-għażaża, għat-tfal, u dan huwa x-xogħol tad-diretturi artistiċi li għandna l-kull festival, illi xogħolhom huma li jipprogrammaw u jikkuraw dawn il-festivals. Fil-fatt għal dal-festival għandna diversi proġetti interessanti u mhux biss li jiċċelebraw diversi forom tal-arti imma wkoll li jiċċelebraw diversi spazji interessanti. Għandna per eżempju Underground Valletta illi hemmhekk ħa jsiru kunċerti żgħar ta' mhux aktar minn 20 ruħ bi strumenti partikolari ħafna.
Il-festival juża proprju il-wirt storiku Malti bħala palk u bħala xenografija. u bħala eżempju nista' nsemmi l-Harbour Odyssey li hija teatru li jsir fuq bastiment fil-Port il-Kbir fejn il-pubbliku ħajsegwi l-atturi imma fix-xenografija tal-Port il-Kbir. Din hija xi ħaġa li nistgħu noffru aħna għax kull festival jista' joffri teatru, jista' joffri mużika, imma aħna għandna kwalitajiet fl-estetika tal-kultura tagħna li propju jsiru parti mix-xenografija tal-festival.
Xogħol Festivals Malta huwa li jagħti opportunitajiet lill-artisti u aħna waħda mill-affarijiet li nippruvaw nagħmlu illi nikkollaboraw mhux biss mal-artisti imma wkoll ma' NGOs u stakeholders oħrajn biex ngħidu hekk, bħal huma public cultural organizations oħrajn bħal Malateatru Malta, li għandna proġett magħhom, bħat-Teatru Manwel li ħa nużawh għal żewġ proġetti oħra. Jiġifieri il-festival ikun ukoll qed jagħmel xogħlu b'dak il-mod ta' fejn noħolqu kollaborazzjonijiet.
Il-programm tal-Malta International Arts Festival jippreżenta talent lokali kif ukoll internazzjonali u joħloq ukoll l-opportunità li artisti lokali jaħdmu ma' talent internazzjonali. Fost il-highlights biex ngħidlek li għandna, għandna artist Franċiż William Desk li huwa l-ikbar protagonist ta' strument medjevali magħruf bħala l-hurdy-gurdy imma qed jippreżentah b'mod innovattiv, b'mod ġdid. Dal-kunċert ħa jsir ġewwa t-Teatru Manwel. Ġewwa t-Teatru Manwel għandna wkoll l-Orkestra Nazzjonali, il-Malta Philharmonic Orchestra, Dis-sena għandna wkoll taqsima ta' Fringe. Din hija opportunità illi l-Festival jaħdem ukoll ma' studenti, jaħdem ukoll fuq livell ta' komunitajiet ġodda, outreach, u għandna diversi proġetti li jaqgħu taħt dil-pjattaforma biex ngħid hekk, fosthom għandna attività li ħa tkun ukoll parti minn Refugee Week Malta li ħa naħdmu ma' komunitajiet ta' ethnicities differenti, kif ukoll għandna fashion show ma' studenti tal-MCAST, għandna wkoll teatru itineranti li ħajsir ġewwa Birkirkara u attivitiet oħrajn ta' din natura.
Dawn il-festivals tas-sajf huma parti kbira mill-portafoll kbir ta' Festivals Malta. il għaliex huma boutique festivals jew niche festivals kif isejħulhom u kollha jiċċelebraw forom differenti ta' arti, imma li hemm sabiħ fihom illi jiġbdu ċertu udjenzi partikolari u dak huwa wieħed parti mill-viżjoni importanti tal-Aġenzija tagħna. Kull min huwa interessat biex jattendi dan il-festival li ħa jsir bejn is-16 u l-25 ta' Ġunju jista' jidħol fuq is-sit tagħna u jsib l-informazzjoni kollha hemmhekk.